Helfellyn, y trydydd mynydd ucha yn ardal y llynnoedd. Sgwn i faint ohonoch chi sydd wedi dringo i'w gopa. Mae'n siŵr, eich bod chi eisiau wedi sylwi, bod o'n swnio yn Gymreigaidd iawn, ac mae byr debyg eich bod chi'n gywir. Helfellyn. Efo enwau llefydd, beth cyntaf i wneud bob tro ydy ceisio cael ffurfiau cynnar, a mae gennym ni ffurf gynnar ar yr enw yma o'r Oesoedd Canol, sef Hal Felen. Da ni'm yn hollol siŵr sut fyddan nhw'n ynganu y llefared, ond mae'n siŵr bod hynna yn ddigon tebyg, Hal Felen, neu Felyn, efallai. Reit, beth ydy ystyr yr enw yma? Wel, mae'n debyg byddwch chi'n gweld yma y gair melyn, a mae'n debyg bod chi'n gywir. Ond ta, mae, dydy melyn ddim yn golygu lliw blodau neu lliw inc mewn enwau llefydd. Mae'n dueddol olygu rhyw liw um, llai llachar, rhyw frownaidd yn aml. O gair mel, mae melyn yn dŵad, felly mae'n ei rhoi rhyw syniad i chi o'r math o liw. Mae'n gallu cyfeirio ato mewn enwau llefydd Cymraeg fel rhyd, fel bryn melyn ac ati. Iawn, felly ffyrdd wedi threiglo ydy hel felyn neu hal felyn. Beth am yr hal? Rwan, mae yna sawl gair o'r ffurf hal yn Gymraeg. A cofiwch, dyma'r hal sydd gennym ni yn y ffurf ysgrifenedig gyntaf. Yr hyn dŷn ni'n ei feddwl ar hyn o bryd, ynghylch y gair 'hâl' yma, ydi ei fod o'n golygu rhos, ti- tir uchel, yy, tir uchel sych, tra bod gwaun yn dir uchel gwlyb. Ond o le mae'r gair 'hâl' ma'n dŵad? Wel, mae'n debyg mae'r un gair a'r 'hâl' sydd gen ni yn halen ydi o. a halog, um, rhywbeth sydd yn fudur fel yn halogi. Y gwraidd yma ydy hal, a mae hwn yn perthyn i'r sal sydd gennym ni yn salt yn Saesneg, a'r sal yn Lladin fel yn sal saline a desalinate. Y gwreiddyn yma ydy sal, mae sy wedi mynd yn hy uh, yn y frythoneg. Felly, hâl felyn ydy'r rhos, neu rhostir, y tir uchel sych melynaidd i liw. Ond pam bod o'n digwydd yn Cumbria? Wel, dych chi eisiau yn gwybod, mae Cymru ydy Cumbria. Yr hyn a ddigwyddodd oedd yn y flwyddyn 870 mi gipiwyd uh, al clyd neu Dumbarton gan y Llachlynwyr. Mi gafodd y, y, y brenin oedd yno a'i dylwyth a'i, a'i drysor i cipio. Ac oedd pobl yn meddwl ar y pryd bod hyn yn, yn, yn drychinebus ar gyfer teyrnas Gymraeg Frythoneg olaf yr Hen Ogledd. Ond yr hyn sy'n digwydd yn rhyfedd iawn, a 'da ni ddim yn hollol siŵr pam, na sut, yn ystod y ddegfed ganrif, mae'r, mae'r gweddillion y, y deyrnas fach yma yn Nyffryn y Clyd, Strathclyde, yn ehangu ei grym yn anferthol ac yn cymeryd, wel, rhannau o Cumbria, sef Cymru, a dyma pryd mae'r enw'n cael ei fathu, ac mae o'n cymeryd de-orllewin yr Alban, mae'n debyg, ac efallai gymaint i'r dwyrain o Lothian y Caeredin, mae yna bosibilrwydd fan'na. Ac felly mae'n debyg Mae un o'r enwau ar y du o yn deillio o gyfnod y deyrnas fawr estynedig hon ydi Hal Felin. Y term ydi um, the Cumbrian expansion. Ac felly, yn wir i chi, Yy, hal, felyn, yym, hal, sori, nes i ddim egluro hyn yn dda iawn, hal yn golygu halen, wedyn efallai'n golygu halog, budur, wedyn ella tir gwael, ac wedyn yr ystyr yy rhostir wedi datblygu, tir uchel gwael, hal, felyn, helfelyn, enw, Brythoneg, Cymraeg, yn ardal y llynnoedd.